Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragiy Turkmenistanci Bu gün men prezidentleň saýlanşy barada ýa hakykatdanam şu ýanky nirede şol prezident çalyşanda ol köşk agdaryşy usulynda geçýämi ýada şol aňyrdan ylalaşykly geçýämi indi bu gürrüň çykýanyň düýp sebäbi şu wagt Indi haramdag öz ogluny şol serdar süplügi indi halkyň başyna getirmekçi. Şoň üçin men düşündireýin muň özüniň nähili ýagdaýda gelendigini. Iki müň altynjy ýylyň ýigrimi birinji dekabryna diýip yglan etdiler bular. Şol hamala ölüpmişin harambaşy. Ölüpdir welin ýöne şo taýda işleýän şoň indi köşkünde aňyrda şu ýaşaýan ýerinde ýa bira ýaňky aýratyn bagbanlar bar seredýänler bar ýaňky umumy hojalyk işlerine seredýänler bir aýry onnoňam oň öýüniň içine seredýänlerem bir aýry şol daşyndaky şol howlyň içine seredýänler hiç bir adamyny şoň maşynyny barlaman salanaklar goýberenaklar. Şo gije gara Mersedes geldi. Şoň içi bi bagažyny açyp barladylar. Emma iki adam çykdy. Şol iki adam geçdi şo howlyň içinde. Ep-esli eglendiler. Bir daňdana golaý çykdylarmy, näme, şoňalak diýip, şoňalak diýip eşitdim men. Şondan soňam ýaňky şo taýda işläp ýören türkler bar, bagbanlar bar. Bular nä zeýrenşip, aglaşyp, hosaryny ýitiren ýalak, ine, zeýrenşip başladylar. Indi nähili ýagdaýda bi ýaňky ýurt başyna bi haramdag gelýär? Haramdag bilen ýaňky harammaşyň bi nemesi jan penasy bar Akmyrat Rejepow şol öldi diýilen günden öňräkden bular bile şol Berzeňňä tarabam şol ýaşaýan jaýyna gatnap bile gatnap bile gelip ýören şoňalak bular hemişe bile şu meseläni çözüp ýörler Indi şol bi ölensoň şol bir günmi, iki günmi yz ýandan ýaňky entäk millete muny yglan etmäkäler bular şo taýda ýygnanyşýarlar-da dawa turýar. Sebäbi o taýda hakykatyna seretseň şol mejlisiň şol başlygy Öwezgeldi Ataýew bolmaly. O-da şol stoluň üstünde dik otyrda menden başga ýekeje adam bolmaga haky ýok diýýär. Onnoň bärde galanlar bi wise-premýerler bar, onnoň güýç ulanyjy pudaklaň ýolbaşçylary hemme şo taýda bar wan indi neme-de beýlekilerem bi Akmyrat Rejepowyňam neti şol haramdagy goýjak, haramdag Berdimuhamedowy goýjak bi. Onnoň bi barýa ýuwaşjyk bilen Hramowyň ýanyna barýa-da, Sen Balkandan Nyýazlyýew Orazmyrady çagyr diýýä diý. Bi. Ine, edil ýarym bir sagat, mümkin iki sagat yzýanyna Nyýazlyýew gelýä. Öwezeli Lataýewem stoluň üstünde oturan. Aňyrdanam muňa tabşyrylan. Ol gelýä-de stoluň üstüne urýa-da, Tur ýok bolşudaýdan diýip, sesini gataldyp, zyňýa gapdala. Ynha ýaşulyňna şu adamsy özem gökdepeli, arassa oglan, ine şuňa ýaşuly ynanýady, biz şuny saýlarys diýip şeýtdirip, ine hakykatda şol galanlaryň howwa-da dogry näme diýip şeýdip göterdiler yz ýanyndan. Ynha iki müň ýedinji ýylda, iki müň altynjy ýylyň ahyryna, iki müň ýedinji ýyla geçip barýan şol täze ýylyň öň ýanynda bolan waka, Şeýtdirip, şuny indi jaýlamak meselesiniň ýolbaşçysy bolup, şoňam şoňa daýanybam indiki geljek prezident saýlandy diýlen ýalak ýagdaýa getirildi. Onnoň men arada size aýtdym, muny bärde bi biziň oppozisiýamyzam gollady, näçe nime etselerem ine şular taýanmyşynda hiç zadam edibilmediler. I ýurduň içinde-de ine şeýdip şol adam geldi. Innem häzir indi bu ogluny taýýarlap otyr. Aslynda hiç haçan halk bu zatlardan daşgyn saklanýandyr, nirede şol diktatura bolan ýerinde. Oň üçin ol dogry Akmyrat Rejepow muňa daýanyp, indi galan ömrüne muň jan penasy bolaryn diýip pikir etdi welin, ol owadan depede ahyry ömrüni gutardy. Muny ozal süýräp adam edip şo derejä ýetiren ministrlige, wise-premýerlige ýetiren muny Gurbanmyradow ýollagaýç ol oba diridi owadan depede. Şonda-da şony çykarmady. Sebäbi şul adamlara şu özüni bergili hökmünde hasaplamasyn diýip ine eden oýny şu. Indi Öwezgeldi Ataýewiň ykbaly nähili boldy? Ol entek bi harambaşy ölmäkä eýýäm oňa Aşyr Muhammedow, Geldi Muhammet owal owaç şol Howpsuzlyk ministrligiň ýolbaşçysy, eýýäm muňa şu sen Nohur gelniňe şol Nohur diýip at dakdyň diýip, muňa taýýarlan ýaňky iş, gozgalan iş bar muňa, şol sen milletparazlyk edýäň diýilýän ýagdaýda. Şoňa daýanybam ýaňky Öwezgeldi Ataýewi işdip aýyrdylar o taýda, soňam şol basyldy. Ýöne Öwezgeldi Ataýew ýitdi diýýärler bolan meni iki müň on üçünji ýylda çagyrdylar sen indi atyň itiň ýanyna barma diýip şoňňalak maňa bir talap edilip durka meň gapdalymdaky kabinetde şol Öwezgeldi Ataýewem şol soraga çagyrylyp şol indi sen hiç ýerde görünme Öwezgeldi Ataýew ýaňky bagban hemem şol garawul bolup bir çagalar bagy ýaslda Işläp ýören adam. Ine, ahyry şol päliň azmadyk bolsa, hana nöker bolma diýilýän gürrüň şol. Eger-de siz ýurt başyna hakyky ýolbaşçy, demokratiýa durmuşyny talap edýän adamyny getirmän ýene-de han saýlansa, ahyry milletiň görjek güni şodur. Indi iki müň ýedi bilen iki müň ýigrimi biriň arasy pikir ediň on dört ýyl, on dört ýyllap şuny görüp ýörs, indi menä ogluny taýýarlap dur. Indi hemme zady şoňa tabşyrtmaly. Şu wagt halkyň içinde her hili adam görünýär, bularam bar, aý näbi, pylan wagta çenli barmasak näme bolar, Aý şul ogluny ol ogluny sizden soramaz goýar ol siz oň bilen ol üýtgetmersiň şol men ýenede bir sapar umumy hemme şu halkymyza da ýenede aýratyn bellejek zadym şul adam pys pyslygyna hiç kime syr bildirtmän haram maşyn gapdalyna şeýle ýuwaşja geldi hemmesi şuny ýuwaş görüp saýladylar. Indem siz şoň ne derejede ýuwaşdygyny, ol hakyky ýuwaşmy ýa müsmil sokarmy ol, halky ne güne getirenligini hemmämiz gördük. Oň üçin warwaryňky daşynda, pyspysyňky içinde. Hiç şondan ahmal bolmaly däl.